Nandeka gye live obwe mpondi na brother Kenneth. Brother Kenneth nowe ambera social media curator wangye omuri eri izooba. Nagamba social media curator. Hati obwe mpondi we ebi ndikugamba byona live ha TV nambwenu hati atandika nanye gye. Mureebe TV yangye live buterevu. Facebook eriho, Twitter ndiho aho mpaho, Instagram ndiho aho, You Tube subscribinga osharinge. Hati rero kandi obwe nahagatira ntunga saazi. Ntunga saazi. Nikyo ky'okurya eki buri omwe ahangisize ebiro ebi mpa, yaaba n'aha mbaga, yaaba n'aharufu, yaaba n'omu maramizo. Ahakuba ntungasaazi ojukeyo, ntungasaazi ekaija yaizire kureeberera amagara ga buri omwe. N'ahabw'ekyo buuza siringi rukumi zenka, buuza ekigambo ntungasaazi. Waaba orenda mu bwingi, za gwe bikoona aha rubaju rwa Itamba Hoteeri, hati ogwe mpa otomati kare, hati oraba ori naanye butereevu. Hati obu tinaaragara mu kagwe? Aka n'akagwe kakakomooka omuri Bugamba. Bugamba ati ahanyima mpaata owa ba Mujurizi, owa Mujurizi buraza Kenesi ti Bugamba. Aha, eh, ngu na buraza Kenesi niwe wawe henyini. Hati mbwenu naabagwamu gye. Mbwenu aka n'akagwe ngu Bugamba omushaija aruga aha mpaha na famire yeye.

Mbwenu orashusha ngu za Rwampara district nayo erikozirwe nka za ah, Kabale, za Kisoro. Aho Enshozi orashusha- n'enshozi. Eh, aha, n'enshozi niimwe mbwenu. Mbwenu tihariho abantu abaine itaka ahabw'okuba barakenisi nawe arikutaka. Ngu nawe ofundiirwe nikyo kifurwireyo. Aha. Mbwenu ngu omushaija afundirigwa. Ngu obwo afundirigwa, akaba aine beene nyina, nkaba naaho mpaho nabo. Ngu yaabagambira ati, Kwonka kurugiirira, Nyowe omwanya gwangye ku gwagumire gurafuunda, nyowe nyine munywani wangye akaba yangambiire ngu amataka mahango ngu waaguza nk'aha mpaha otubiira twawe nka tuna esente ezi barakuhemu wookuruga hanu okaza Buhweju ngu waahika Buhweju oreeta rango kandi hariho na posibiliti y'okugura ahantu okashanga harimu na zaagorudi ngu ery'obuguzi bw'amaani. Omukazi yaagambira abaana be ati, Haza kwonka kurugiirira aha temisho yaateekateeka. K'ofuruka tukaza buhwezi eseeri oku. Kandi ngu hariyo n'emitumba, ngu ereera gye, ngu abantu bateeke za waragi. Mbwenu ngu naryo entunguuka abiri buhweju. Hati omushaija ku agamba n'omukazi we n'abaana, abaana baikiriza nyine k'ofuruka oze eki abazaire baateekateeka ngu ofuruke. Timworemwa kugira ki? Kufuruka. Hati, ngu omushaija agambira beene nyina ati, Nyowe naandenda kugira ki? Kufuruka. Obu mfuruka, murareeba hanu ahatufundiriirwe, nyowe nande n'omukachi akangye, omubaga n'ogwangye. Mugumpe, nyowe nguhe embwa ezangye, naamara kuguha embwa ezangye, nyowe naaza kwegyera buhweru. Nze kuhinga etaabe, mpinge orutookye nteeke waragi, reero kandi hanu ekitsigire nkikure gulu. Ah! Ab'ekiika ngu beitu omushaho ku yateera puraani, haku oraasa kuza buhweru ija kumpa okikuro ka goludi kamwe kahindura ekika kyona kandi ngu naabagambira ngu atazi ngu nimuteera arikira reka nze buhweru ija kumureeba esente ezi ndaaze kwihayo. Ndaza kugaruka hanu aha tugure aba bantu boona boona batwehingurize tubamareho. Hati yabaareeba diiru y'amaani yaazaho kufuruka. Hati baamubaganisiza. Ngu mbwenu tukazaagwa turi abaana bana, omubagano gwana nka n'ogu, ogwana nka n'ogu, ogwawe n'ogu. Yaabagira ati, Mbwenu nyowe obu nashaziremu kugyenda, ndenda ngu naanahikire buhweju mbagure, ngure mu bishaaha za ndunde, ngure za ndunde nka makumi ana. Ekyo n'ekigambo kya kumi, andagira nange ekigambo ndunde. nabantu bakunu murakyetegereza kirabaasa kugumira aba kabale kigumire naba za kisoro kwonka sides eza kunu ekigambo ndunde tikyababeera kisa ati nyowe ndenda kuba ndagurira mu ndunde hati ngure endunde enu gen kandi noba negura amahembe gente hati bareba ngu esente zaboneka yatandika yaramuza ebyeye byona ebyeye byona bagura completely bamaraho esente bazimukwasa mungaro vi miriyoni kinaana. Mironi kina na kansa agataire gye ngu, Rwagati y'eshaho. Hati yaagambira ab'omuka ati, Mwe mwetereeze ebirabaasa kufurukwa nabyo, turakugyenda nabyo kandi ebiraasa kunanka mu bigabagabira by'ekika, ahakuba turakugura ebindi twamara kuhika nkahe? Twamara kuhika Buhweju. Hati ngu akaba aine munywani weye owaabaire amugambiraga ekyo kigambo ati Buhweju, haragura ahansi. Kandi waaba oine esente nka mironi kinaana okaragara buhweju ngu oragura omwaraara oyombekeho, oriisizeho embuzi, otungireho enkoko, okiiringe mbwenu woona obe omukama. Ayayayayaya omukazi yaagira ati, Tugyende mwami. Mironi kinaana zaaba baziine nkahe? Aha izinyo baaragara buhweju. Esimu omusha agyenda agarateera obwe baapangisa emotoka y'okubavurira kuruga nkahe? Omuri Rwampara mpaha kugumizamu mpaka dayirekiti. bakahumuriza buhwiju emotoka yabatwara baagyana n'ebyabo byona. Omushaija ateeraga esimu arateerera waahunda owaabaire yaaramugambaireho ati, Kwonka ku naaragura ahansi, esimu erabamu. Omushaaha ku ahikayo abagambira ati, Mbwenu obu mwija mukyari basa, nyowe ndaakuba ndataaha naimwe Minho Rutororo ndahaanya ahi muraagire ki? Ahi muraagure ngu kare. Omushaija obwo abagira ngu nawe aku arabaraaza, akaaramanya ngu arenda kubaraaza kumira nk'ekiro kimwe nainga bibiri aza arye omushaija n'omukazi we. yaayebwa kumanya ngu omushaija aija na famire ye yoona beegwire ebifarisi, beegwire ebitanda, aheeru hareetwa turaka, turaka egwire amahega, egwire enkoko, egwire emwe embuzi. Ah! Omusha yaamugira ati, Kwonka shebuja egu, egi ka enje orareeba aha, ku otarabaasa kuhostinga abantu ku baaba baingi, nikwo orareeba ngu oburaru timbwine. Ahabw'okuba omushana akaine akaju mbwenu. Buhweju kwona kunu omugongo Buhweju ayi we barangambira Buhweju ati nagura ogu mugongo Sisya ayi ndagutahe Ah omushati we yange niturikubona ahaboniire haterereire Esande ya kabiri bararya gaari za miriyoni kinaana Bakaguza enyima yoona bamarayo Ah omushaija amugambira ati hati eki turakore Obwe eitaka ry'okugura ryatuburiire kandi n'esente nzizi waziikize rwagati mbwenu kugira ngu otahwereyo kimwe kimwe kimwe gye. Kasita omanyaga kuvuga emotoka, reka tugure emotoka oze kuvuga takisi. Mbwenu mwana wa shana ebipapura.

Yesu akira omu bwojo takibaasa kuhabona ah'okugura. Kandi ahu yaagurize kunu atakigaruka keehindurira obu yaagurize ati bundi naikuru bikashara. Kunu abantu baatandikire kukora emirimo yaabo. Mbwenu hati arabagire ata? Hati oine ngu oteere puraani oreeba ku omushaija gwairuka akagwa na famire ye bari mu bwojo nawe teemanya? Na kare bere bere bere bere kaareedi. Ti abanyabugamba muramanya orukire kufuuruka n'eizooba narimanya? Na bwojo akaabikire. Ogira ngu ararenga mu nziika, ni ziika? Tararenga ziika, haine egombora orahumba. Hati ariyo taine eky'okukora, omushaija amugambira ati, Mbwenu kugira ngu esente otazirya zikahwaho, iwe reka tugure ki? Reka tugure takisi. Reero otandike oshoroozye abasaabaze ngu oreeshe ekyererezi. Hati ngu emotoka, ahabw'okugira ngu obwire bwe naabubara, ngu akagura ekimotoka kiri ekitarabaasa kubuga aha sitaani, bikaba nikyo nkiregira hanu.

Hatiiya ndi kureeba ku omujune Amoni yaagira ati, Handika ebishaka, ati, Nkwine gye omuri Kashenyi Bugamba. Ee, aha, wara aba Bugamba baabimanyire manya. Yaagira ati, Nyowe nkwine gye, ati, Abantu boona, abantu boona boona barakwetegyereza gye. Aha, ndi omugyenyi aha, ogu naamumanya. Aha, Charlie mpa Abiyasi. Yaagira ati, Ivan murungi, ati, Nkwine, ati, Ivan ndakwikiririza mubaasi. Uhmm. Ronnie Styles, Uganda, yaagira ati, Ivan murungi, ndi kunu n'oyo muri Rwentosho. Ati, Nyakurira abantu bangye boona boona bari okwe mpabara kundiga na Katonya Ziibiri Radio West. Ati, Ndaba nkwine gye. Kandi obare kundiga na Katonya Ziibiri Radio West. Aha! Abantu mamu mbaine hanu, Eeh Freddie, Freddie! Yaagira ati, Eeh! Aha! Ati, Nyowe ndi live and clear owa Engineer. Am watching. Waakira owa Engineer Freddie eziija? Hati obwe mpaho atandikire alcohol ahabw'okuba ndi kuketa. Hati watandika kare reero rirarenga oganye ogenywe ahabw'okuba amagwe garigyenda. Abantu barikutaka esiringi iwe orasiibura oti emuurura aha haza ndeeba ondiijo ashutamire ah Ingrid tumwebaze yaayankanga naagira ati ni Ingrid turi nawe ahabw'okuba na Ingrid tu n'amaani nti ni Ingrid turi nawe gye aha Alex Uganda. Yaagira ati, Ivan, murungi ndikuziga ku nooya muri Kazo. Ati, I'm watching you directly. Aha, Nancy aine omugisha. Naagira ati, Kwonka Ivan ndakukunda baasi. Ati, Kamera baasi is streaming live from Makerere. Hey! Ba bade bari Makerere bari kunketa. Aha! Kyatereera nyabura we. Mhm. Ekintu kyangye kyona kyona kiri maridaadi, ekintu kiri kiri kiriya. Hati!

Yaashangwa ari omuri Rubindi ari kurabira aha Facebook TV ya Njeya Kagwe. Aha Aisha Tasha yaagira ati, Ivan ati ndikukuziga aha ngu ari omuri Kamwokya aha nyakurira Bobi Wine Bulali. Aho mpaho tihaabo abade bari abari aha. Tiimu yangye ni nyingi aha. Kakuru William Kakuru William Mugaye yaagira ati, Nyowe ndiho gye live watching aha Facebook TV Igana Katonyezi Ibiri Radio West. Aha Ariho Pelez Bahereza yaagira ati, Ndiho aha Pelagiat Muhirwe Yaagira ati, Ivan, I'm watching you. Ah, ka kuri William Muwero, naraku- narakureebire aha TV yangye. Ba bade boona boona bakiiringire bashutami. Hati nenda ngu oreebe. Omu shaaha byona ku byamara kumwehindurira, munywani we yaamugira ati, Kwonka ku ogirege entaranta, ku oine entaranta y'okuvuga, emotoka, byona ku byaremire, nyowe ku ndi aha mpaha, ku nyine omurimo gwangye, naanye ku ndikubiisa famire yangye ndi driver, ahabw'enki ezi sente zitakahwaire, otaragura emotoka tukaza kushoroonza abasaabazi? Ati, Ahabw'okuba Kurugiirira, sente zaaza kucwekyerera, omusha aryaho otaine munu. Natumanya, natumanya. Emmanuel Joseph yaagira ati, Ivan ndiho, aine omugisha. Rosette yaagira ati, Ivan ndi Dubai, ati ndikwereebera kurungi munonga. Aheebwa Dennis Mix yaagira ati, Ndikuziga aha ky'embogo ya kabiri, ati niho ndikuketa. Rukundo Medard Ndemeye yaagira ati, Eeh, ati nkwine gye. Radio West. Historical Kabaka. Barakweta oha? Aha.
Aha. Akahemu akamugira ngu manya ngu kuri waagura ndunde, ngu waaguza bugamba kunu, ngu waahika Buhweijo ngu oraza kufurira abantu nk'egomborora yoona kunu yaahajumuza. Esente za muhoho wangye.
Kyabanda na muragamba ki?
Ah na kunu yane ga go.
Umm. Ah omusha mbwenu hati yamanya ariho ari nantisiika nsiika ya buhweju ariho akiringire na family ye bararebana bati. esente tibakizine tibakine ahokugura bariyo bararebana radio west yes owishemwe nakagwe ninga omusha ariho aho na family rero bashange bakibatangiraho kuri nakugira nti hati abariyo barasiba ebyenyanja bararya. Omushaija yaamugira ati, Esente zitakahwaire, gura emotoka tuze kuvuga takisi. Omushaija akaguza n'omubagano gwa nyina na ishe, n'ebi yaabaire yahikiizeho byona yaabiguza ngu yaaza kugura buhwezi ahu ashanjuukire. Haro? Radio West, haro? Oh, Russ Elliot yaagira ati, Ivan, I love your show. Aha, Taine, ah, Talemwa, ah, Moshias. Taayamwa Ammonius Ammon yaaja ngu arye omuri Kizinga Ngoma Ntungamo ati Ivan ndakwikirizamu baasi aha Desire Tumukunde Da Blessed yaaja ati Ivan ndya omuri Kyamurari Bugongi Sheema Princess Fortunate yaaja ati ndi omuri Kashekura Ivan I love you Hallo Yes Webare barakweta oha?

Kwonka bakaba bangambire ngu ebizibu by'okufuruka ngu wafuruka ori nyineeka wamara kuhika ahi wahika nabwo ha mbwenu nke must oratekwa kufeerwa omwana waaba otafweerirwe omukazi niiwe ori orugyenderamu kwonka ngu kuza kusetoringa gye mumwanya ogu mwafurukiramu omuri egyo myeezi nka ebiri y'okubanza ninga eshatu muratekwa kugira omuntu ou mwaziika omuri ogwo mwanya musa oragamba ki? Aha. Kwonka kirwa naye ku ebangambire ngu hariyo oburiisizo. Naanye ku ndaasa kuba naaguza za kabaro ku nkarara naakiikama eseeri omu. Mbwenu nkikore nkyekore. Ab'abuju bari omu tibakibwendera mbogo. Ariyo n'emiziga ya ishe na nyina byona ngu akaguza kare yaagira ati, Nyoruka Munyegyeri Buhweju ata eby'ensiri eby'okufa kutsigaho aha Kelebs e Uganda? Yaagira ati, Kabaka ndakureeba butereevu. Baguma Aron, Ndi aha Facebook, TV manya ndi kuraaba ari kunziga live aha Ahesigye Ahesigye Boaz yaagira ati, Ivan ndiho naiwe ati kandi ndakwikiriza munonga munonga munonga munonga. Biazi aryasiima abarigye, yaagira ati, Ai baana, tiinya kurira abantu bangye boona ba buharabu. Ee! A Bagyenda bareeba, iwe! Abantu buharabu boona boona baasitamire kare kare emirimo beemererize barikureeba ai bari murungi. Reeba ku ndikureebeka kurungi mwana! Reeba mwana abanyabuharabu. Naagira ngu bundi muraagira ngu ndyareeba eka ya Ivan murungi kwonka hati woori aha Facebook page ya Radio West. Hati okaanya oti orareeba reero omu maustashi. Reeba omwana akarijo manya hati nyowe nkahindura n'ediini. Hati waareeba orora n'emibeereho yangye ehindukire ebiro ebi? Nkabanza naaba Omukristo, naarondayo obusingye bwa mburi, naahana nti koona za Abakristaayo. Hati ndugire omu Bakristaayo na waareeba emimwera eishokye hati ei ndakozesa ora ngu ndi hagati nkagira ngu orw'Eisiramu. Ahakuba hati oreeba omu Austaki mbwenu ndaba ndi oku weena ndi kiriya. Nambwenu hati n'eiziina abantu batandikire kunyeta murungi Imam. Mbwenu hati wandeeba okarambika omusarasaramu otagira obwoba nkahinduka, Fosa ati Mata, have a blessed day. Bless.